Ok mensen, bonochi y bon bini un bia mas den e programa Papiando cu Niels. Awinòs nos ta live un bia mas trob directamente for di mi camber. E format di e video aki ta pone manera mi ke, pasobra mi ke y mi por. Mi kier papia awe tocante di diferente topico, entre otro e topico positivismo, di con mi kier a papia tocante dje pasobra cu mi a mira awe na mi scol ta tin hende y tabata bezig ta ya critica y descurasha algun hoben pa haci algo, anto mi no a bay di acuerdo cu nan, anto mi ta pone cu mi ta pone cu mi rason di con mi ta pone e video aki. Ami ta bisa, si bo tin deseo di hasi algu e lokual ku bo ke hasi e ta positivo, e ta un meta, bo ta ponel, bo ta formel, bo ta pensa bon riba djele i bo ta bai p'e. No laga ningun hende kritika bo, deskurashá bo i kita bo for di kaminda. Mi ta papia a base di experiencia personal pasobra cu mi ta duna un ehempel, temporada cu ami a caba scol mi ta keda bin Hulanda, diferente biaha y diferente aña tras di otro mi a wordo nenga. Tin e momento cu mi mes ta bisa ta basta, mi no ta bolbe pidi, mi mes ta bini. Mi a logra di bini riba mi mes, mi a logra di bini riba mi propio forsa, naturalmente ku sosten di mi mayor mi a logra pa mi por hasi diferente kos. Aki na Hulanda mi a skohe ku mi ke studia i mi a hasi esaki tambe un biaha mas riba mi mes, naturalmente ku sosten di Hulanda, awor aki mi ta den derde klas i mi ta yegando mi meta tiki por tiki. Mi ke ta un dosente, esei ta un soño di mi, mi ke ta un persona ku por para dilanti klas pa duna informashon, instrukshon i diferente otro kosnan mas, mi ke ta un persona ku bo por komuniká kuné tambe, to pa mi por yuda ku e problema òf situashon ku bo tin, sa ke ta mi meta personal i hopi hende, hopi hopi hopi hende. a purba di deskurashami di frente manera bisami por no por por no por lo grele no hasele anto tog mi ta y esaki ta mi meta y niun no ta stop mi si mi tin cu bolbe sinta un biaha mas atrobe mi ta bolbe sinta un biaha mas atrobe mi ta bin bek mi ta cay mi ta cabe y mi ta pone e diploma ey den mi man bo no por tene mi wak mi bo no por wak mi Bo siempre ta bisa boso si boso tin algu den boso mente ke ta positivo ku ta algu ku bo por logra e ta realisabo e ta realistico bai p'e no laga ningun hende tene bo no laga ningun hende bisa bo no hasi loke ku bo por hasi p'e bo por buska yudansa si bo no por buska yudansa logr'e boso ta mas dushi tambe pasobra despues bo ta sinti kon duro bo a traha pa loke ku bo a buska bo meta p'e. Tin mes den weekend nan capaz si mi no a traha video pasobra ta vakantie tiempo pero e ora cu tin vakantie mi tambe tin vakantie kico falta mi mi tambe tin bida social ban serio pero den vakantie mi a pasa hopi ley cu amigo entonces esey tambe ta algo cu mi keda papia di dje cu ora bo tin chance di tin foral cu bo ta na un studiante na hulanda ora bo tin e chancenan cu tin pa bo haci cosnan cu no ta costa nada provecha di nan. Enjoy it, hasi cosnan leuk, hasi cosnan positivo, manera nos ta keda cas, ya, no pa opcion, nos, ya, nos ta keda sali pero no ta tin awa, ta tin awa si no ta bloca y no ta tin solo, nos no sa keda cas, nos a hunga spel, nos a hunga spel social, nos a hunga, ta tin Xbox, ta Xbox esa cu es? Anyways, nos a un kos ku kantamentu, dus tabata hopi lek, nos a pasa ègt un wikènt tremendo. Anto e kosnan aki ta kosnan di bida enkele ku ta bisa ku bo por sosialisá entre bo mes i bo personanan, anto ku bo por desterorá bo mes. Tantu mi ta papiando hende ta reklamá mi kos riba facebook, tende mi ta bes ta filma, oke, kansá mi. Si. Dus lokual ku mi keda bisa bo san ta keda positivo i ser proaktivo tambe den sentido ku no keda kaso despues bisa si bo ta na hulanda si pero wer ta malo wer ta malo oke wer ta malo berdad pero nos ta na hulanda aki ta existi diferente medionan di transporte bo por bai kaminda ku bo deseari bai mayoria biaha si bo ta un studiante bo ofita gratis entonces bo no tin ku paga pa bo reis. Ami ta bo mi ta probecha ora bo tin chèns pa bo hasi lokual ku bo tin ku hasi pa bo keda soshalmente aktivo i tambe pa bo mes por haña bo mente por haña chèns di relahá su mes i rewind un tiki pasobra tin ora bo ta bira loko. Oko mi ta bisa ku mi ta loko pasobra ami a depòne e rastina aki pasobra a pone masha dushi hende masha dushi hende mes no ke no depòne e rastina aki for de rèst ja mi ta desha boso tur. Deseo nan di bon suerte, bon sobra di siman ku tin. Bo tin algu di bisa mi bo mag bisa mi libramente riba mi Facebook òf bo por haña mi di numeronan di kontakto ku ta sero seis kuarenta i nuebe sinkuenta i tres noventa i seis kuarenta i sinku bo por whatsapp mi so ku bo yama mi no ta kontestá. Tòg, whatsapp mi ta mas sirbi ya mi ta cuminsa bo whatsapp mi nos ta papia nos ta combersa nos tin algo den otro sa caba bo ta den hulanda nos ta haci algo leuk pasobra esey ta e intencion for the rest si bo tin algo di bisa tambe algun comentario cu bo nos papia riba dje lagami sa nos ta bay papia tocante di dje mesora tanki y keda pendiente pa un otro programa Papiando cu Niels.